For e chikitu mi ta oe hende ku gusta e inspirá speransa, mi gusta siña hende, mi gusta duna hende konosementu. Des manera bisa nan lokual ku mi sa, no pa mustra kuantu kos mi sa, pero mas bien pa nan por haña konosementu i anto nan por usa e konosementu di nan manera manera nan ta haña ta bon i bira mió hendenan. Enso do un dia tambe ku mi tabata bizi duna lès di pazenda, mi tabata yudando un klup Wende bisa mi, Ariana, bo mester bira e afro di skol. Despues di ora pensa el'e ta manera, Ya, mi mester bira e afro di skol. Anto, padidia ese tabata un di mi pashonnan, den stranda pa bira e afro di skol. Ma a kuminsá prediká mas i mas, anto ora mi a sinti ku mi no tabata hasiendo sufisiente òf mi tabata bin haña hasi mas, pero mi no tabata hañando e oportunidatnan pa hasi esei, Ma crea oportunidad pa mi mes ante ma tra un YouTube channel cual ta esaki. Inte e meta tabata di ta inspira speransa pa siña hende. Anto mi ta kere cu niun di esey lo no tabata posibel si no tabata pa locual cu ma pasa dende mi niñez. Paso um I mean Mi e tabata dushi. E no tabata men dificil cu hopi hende tine, pero e no tabata facil, e no tabata roses and daisies all the time tampoco. Mi a worde trata hopi malo acerca un par di hende, anto e la marca mi, e la marca mi hopi largo. Anto pa ta un bon docente bo mes tin empatia, bo mester sinti pa otro hende, bo mester por comprende nan situacion, anto bo mester por y spera speransa den camina cu nan ta de danki na esey um, des danki na situacion a pasa cu mi na di a mi tabata chikito mi no a si locual cu mi hasi ta mi no a mane purba na hurt otro hende back pero mi a purba na biba di tal manera cu mi experiencia dus cu locual cu otro hende hasi cu mi a mi lo no tin wasi cu otro hende of nan no tin wasi ni lo locual mi a sinti. Anto mi ta agradeci Señor paso mi sa cu Señor no ke pa nada djesey pasa cu nos, pero nos biba den mundu di pecá anto e no por controla tur accion di e no controla accion di hende gewoon gewoon asina you know si no tabato un matter of bida o morto I mean ya anto e ta usa nos mala experiencianan pa cosnan bon. si nos la guia lei. Bida no semper ta fásil, bida no semper ta bai manera nos kel bai, pero si nos kue nos mal eksperensianan i grandi man di Dios, si nos kue nos mal eksperensianan siña lèsnan for di dje, nos por end up inspirando speransa, nos por end up mirando hendenan ku nunka nos lo kere ku nos ta. Anto básicamente ese ta locual cu e mensahe cu mi ke trece cu e achano la aki. Clear cu e cosa aquí no ta scripted. um, paso, ay, mi ta wende, ora cu mi tran, ora cu mane, bo bisa mi asina cu e cosa tin cu bay, asina cu nan tin cu bay, paso si no bo ta dai tu mi schedule, bo ta hombruai mi mentalmente, Anto lamentablemente bida no ta asina, bida no ta asina. En ma tra yen planan den mi bida, ma pensa yen kosnan. Ye Florida School no tabata un di nan. Tin un YouTube channel no tabata un di nan. Um, yen otro kosnan simplemente no tabata parti di dje. Eksperensianan doloroso clearly no tabata parti di dje. Pero nan tur ta parti di bida, bida yená di piká. Anto, depende kon nos ha om ku eksperensia na ei kon nos bida lo resultá na ta. Anto, si bida ta dura bor aki pa bo, si kosnan ta bainan malu, mi ke djis kòrda bo ku tin solushon ainda, you know. Um, mundu no ta kaba aki òf bo mundu no ta kaba aki. Semper tin un second chance anto no importa kiko bo a hasi of kiko otro nan a hasi ku a pone bo den e situashon ei semper tin e oportunidat si bo rai serka Dios pasobra serka Dios tin grasia tin e oportunidat pa hasi kosnan nio pa hasi kosnan nobo pa siña for di bo mal eksperensianan anto pa despues for di e sumpianan ei rosanan por krese so no entrega Kanta helemaal goed. um, pero me echt sinti te importante voor me compartir esa aquí. Dus, um, ja, yeah, I mean, vida que no te manera eso para bien en ang. Pero, él la sinti como una importante. So, ja. Yeah.